My people, Dina Ekweme welcome Toshi Esther to her channel. Why Dina Ekweme always dey bat eh? All those people japa japa. She don already japa oh. Dina, hey, this one dey chook me my liver be the direction when you japa go. You I no really know because I know say you say that uh, Saudi Arabia na just for the make time say at least many people when they go there they dey look

about uk how uk be how uk uh, life be how people in the jackpot to uk which advice you know just to talk any anything everything about uk then me i pick my own point inside then i need to still feel my own before i go toshi esther china My beautiful sister Toshi Esther, thank you for this uh, eye open when you dey give when you give us because our beautiful sister Danaikwe Meha, this period is when Japa from uh, Niger to um, where una dey call that place, no be Saudi. Ah, He always dey he, he come get interest about

Dem say why una dey complain if e no good make una come back home my people hmm dem say no be wetin dem call papa na dem dey call mama wetin this our beautiful sister Rori talk allow those who wan complain make dem complain some people no be how we think say Europe be abroad be na we dey always dey see am but if people like us come look back Look where we for dey come and look where we dey now, wo better say ah na the suffer, if our country even be like this and na so we take dey suffer nobody go leave our country naija say e wan japa come another person country go dey suffer you know we dey always people like us, people like me I dey always dey look way then my main purpose of doing this video hmm People in the jackpot now when they, they go UK. You know, say Vicky Corner, she talk about it. If you are doing well, don't go and leave your job or resign. You understand? Resign from your job or maybe you sell your property you they do it for business you just say you want jackpot go uk it's not advisable For me, I always still talk am for my this my channel. This one no be the first channel um, um, video. No go sell your property because you wan japa. Abroad no really worth am. Though it's good, security dey, healthcare dey, but when you go live, look the struggle, the cold, the pain, ah, things dey when many of us when dey this Europe, we close mouth we no t- we no dey talk many dey when e dey happen but because of say ah we go look as i f- first still take talk and where we dey now we go say god um, i appreciate you now i appreciate god you know about if you are doing well in your country i beg no japa Nothing like home, no place like home. And if you wan even japa, maybe you be the type wey go school, look for job online or maybe you be type wey do anything, look for job before you dey japa because japa without you no get dream or maybe you dey come about how the other way um e good. But if you be person wey be carrier, wey get business, no you no dey japa go see the no ask for all those kind thing i no wan knack am reach ground you know you no come go dey suffer dey squat with people abeg double look and many people many of my country people because those things sometimes e dey break my heart i don dey europe for long now i can say i don dey europe no be ten years you know i don dey europe for long you know people wey dey japa mostly this uk of eighteen wey dey japa collect money, you know, sell their property, resign from their job. If they, they call the million when they take the jackpot enter UK, my head they bust. It be like say my head they hot. It, eh, it be like say one. I say what? What? because why the thing they pay me those people hmm, they go say nigeria with a, a trick trick trick no be na dey call am nigeria with a trick na those people na dey get trick pass for hand that their biro and paper eh, Forget dem. Una know say UK just break out from Europe. Dem need their economic to dey bomb. You be That mumu. is why dem open You border. think Make say una you no dey come for wise? me o. Abeg, my China is covered with the blood of Jesus. That is why dem open this opportunity for Africa because dem know say we the Africa, we love to travel out of Nigeria. We love to travel out of Africa. Imagine those visa fee wey una dey pay, ticket, Those things wey una dey pay, e dey enter UK, e no dey enter Naija. E dey comot for Naija, e dey enter UK. Dem wan um boom their economy. My my problem where I I for dey come now, where I wan try go, chook my mouth, please, if you um meet um see dis my video, if pipu or lawyers, pipu don be lawyer for dat UK, don be everything things, please make una bring dis thing to the book. na dem open um um border now sey make Africa pipu wey dey are doing well because na UK no fit tell me now sey pipu wey no dey do well na dem dey come dia country no na pipu wey dem get am for money wey dem get good job me I just dey talk my own oo wey dem get good job na those pipu dey come now no be asylum seeker dey come pipu wey dem matters na dem dey leave my country now collect money carry our country money go uk okay where i go get problem with uk because they always love to deport papa mama family back to nigeria they dey do am mm-hmm. make una ask me again na there i for get problem with them i beg as una open una border people dey japa people dey japa people na dey give them job and visa and paper no be document o make una know o dem can wake up today now dem say they are done dem close their border una wan una enter inside hey this my video don too dey long una wan una enter inside na una dey pity for make dem no come stop to dey renew una visa person wey no get visa e go get job person wey dem no renew visa for like person like this my sister now tos um, um toshi with Es- um, esther she don already get job, no be even job, at least she don buy house. Once you buy house for abroad, you don secure. Yes, if you get good job, you dey work, your husband dey work, normal make una look for house. E good. Dat advice is hundred percent. So dat wen dat time wen you go think sey de wise, una don still wise, una don buy property dat de no fit dey carry una leave una property becos of dos property dem go use una use am give una ehen una know dat koko dem go use am give una koko because those people when dem open their border wide dem dey build their economy den dem want make our own fall no be sey our country good o if our country good security dey um good road dey um wetin dem dey call am health hospital Good standard hospital I full I no believe say many of my people go dey japa because no place like home but I just want may I put this thing for my people mind small small at least before you dey japa know say get plan B for your country in case dem wan you know person like me wey I just first japa with no be anything e carry me japa ehen na na red eye pepper ehen no be person like una una get good job una dey okay una get business at the end one UK eh, person go come dey use una take dey do go this office go this office hey please renew my document go there ah omo e dey shook oh, e dey in fact e be like sey dem tie rope for person neck. Many things dey wey I wan talk about for dis video but dis my video don too long make I leave una I go meet una again for my next video if you like dis naija daughter wetin you dey wait for na join dis beautiful family your Diana Ikueme I throway salute eeh my sister Toshi Esther if you no get her go and follow her about UK. you go dey receive am woto woto yes you go dey receive am tai tai tai tai eh me i leave una don too talk eh at least me i eh my papa eh this girl can eh, talk nobody is arguing with you you can come out and say your own challenges nobody will kill you why not allow those abroad to say what they are facing they're the ones wearing the shoes and they know how it's hurting them right everybody's just trying to live their reality and trying to figure out a way to survive so for the uk number one childcare childcare childcare carry a different grace everybody's path is different um i'm coming to conquer